Faly tafahaona aminareo ny tenako ato anatin'ny fandaharana Samba amin'ny asany. Miarahaba tompoko. Ny fanadihadiantsika androany dia mikasika ny fanafarana fiara avy any ivelany sy ny fivarotana izany eto amintsika. Hojerentsika amin'izany ny olana samihafa amin'ny fanatanterahana ity asa ity, ao ihany koa ny tombontsoa, ao ihany koa ny fari-pahaizana ilaina amin'izany asa izany. Koa manasa anareo hanaraka izany hatramin'ny farany. Faly miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana samby amin'ny asany. Ny tenako dia Tsanta Ramilijona, tale jeneralin'ny orinasa Courrier Automobile na fantatsika amin'ny anarana hoe Mada Infinity. Izahay moa izany dia concessionnaire véhicule d'occasion certifié, izahay no manafatra an'ireny fiara avy any Koreana rehetra ireny izay amidy eto amin'ity toerana ity, eto Ambodihady misy anay, tsy lavitra ny arrêt an'ny bus Ambodihady, lot IVF 14 D, Ambodihady Ambohimanarina. Dia manentana anareo sahady ihany koa hanaraka tsy tapaka ny tolotra izay ataonay amin'ny Facebook. Corée Automobile, Mada Infinity. Lazao anay, inona nahatonga anao nisafidy hanao an'ity asa ity? Ny tena nahatonga anah nisafidy nanao an'ity asa ity dia ny fahatsapako fa tena mbola misy tsy feno, mbola misy banga eo amin'ny sehatry ny famarotana fiara.

Koa azavao anay hoe ahoana ny atao hanafarana an'ireny fiara ireny? Ary inona kosa ny sarotra amin'ity asanao ity? Tena sarotra, azo lazaina hoe tena sarotra ny manafatra ny fiara avy any Korea, avy any ivelany mihitsy moa izany an, par rapport aty Madagasikara satria be dia be ny fiovana. Isan-taona misy fiovana foana atrehanay mpanafatra entana raha tsy hilaza afa-tsy ny trois et taxe fotsiny tenako ao ihany koa ny fiovan'ny fiakaran'ny sy ny fidinan'ny cours de devise ka izany izao dia efa antony ngeda be hoe mampasarotra an'ity asanay ity ny hisafidianana an'ireo fiara ireo ihany koa izany dia tena mila fahaizana manokana fa tsy Tsy afaka ny atao atao foana hoe manafatra fiara ianao dia fiara tsy hitanao maso ilay izy fa mila tena fiaraha-miasa matotra amina mpiara-miasa izay efa mifankazatra anao any am-pita. Sivy taona izay nanaovanay an'ity asa ity ary mbola manatsara foana izay ankehitriny. Mbola misy zavatra hatsarainay foana anisan'izany ny fisafidianana an'ireo mpiara-miasa any ivelany, ireo fisafidianana ny fiara, ny fametrahana ny fenitra rehetra izay ilainay, izay takian'ny mpanjifa ato aminay. Dia ao ihany koa ny fomba fanaovana ny kajikajy rehetrarehetra ahafahan'io fiara io tonga eto amin'ny vidiny tena mapety amin'ny tsenantsika. Satria raha mahalala ny fahefa-mividy ny fiara occasion, tsy tokony ho lafo loatra amin'ny maha occasion an'azy. Ao ihany koa izany ny famoahana ny fiara izay misarotra ihany koa. Ao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, ahitana olana maro ao raha tsy hilaza ihany koa ny fiovan'ny fiovan'ny lalàna izay misy ao amin'io seranan-tsambon'i Toamasina io. Dia misy ihany koa izany eny an-dalana eny ny fampiakarana ny fiara par patunga eto aminay sy ny fikarakarana azy ireo. Tena mila fifantohana tanteraka ary tena mila fahaizana manokana izany ny fanaovana an'io asa io. Araka izao hitantsika izao moa izany dia efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny teknisianina hanolo ny menaka, hanao ny vidange moa izany dia manao ny vérification rehetrarehetra, ny filtre, ao ihany koa ny courroie, courroie de distribution, ny courroie-n'ny alternateur sy ny pièces majinijinika izay tokony ho soloina rehetra amin'izao fiara vao tonga izao. Ity izany an, fiara vao tonga vao nigadona tao am port an, dia tonga eto aminay an, ary efa misy reservation ana client, ka dia tsy miala izy ity an, tsy livrenay an, raha tsy efa vitanay tanteraka daoly le point rehetra rehetra tokony ho verifiena amin'ny mialohan'ny anaovana ny livraison. Tonga soa eto amin'ny Korea Automobile. Korea Automobile dia mpanafatra sy mpivarotra kojakoja sy fiara avy any Korea Atsimo, Hyundai, Daewoo, Ssangyong, Kia. Efa ho folo taona izao ity orinasa malagasy ao anatin'ny Infinity Group ity no manolotra sehatra hividianana fiara manara-dalàna sy anaty fitokisana tanteraka, lavitry ny ahiahy. Raha te hahita ireo tolotra dia tsidiho ny pejy Facebook. Korea Automobile, Mada Infinity. Tranonkala, www teboka mada infinity teboka com. Na tongava mivantana aty amin'ny showroom ety Ambodihady, lalana digue makany Ivato. Korea Automobile, fiara koreana tsara kalitao, azo antoka, tsy mamitaka. Piscine Sisi Bypass, toerana fialamboly ho an'ny olona rehetra. Piscine miisa telo be zone io, na kely io na lehibe, ary ahitanao karazana kilalao maro azo isafidianana. Dianana toy ny korisakorisa, cheval de bois, pétanque, baby foot sy ny balançoire ary ny train électronique sy ny sisa Toerana malalaka ahitanao zava-maitso, milay io a! Afaka hitondrana sakafo tsara sy azo hitsangatsanganana, tsara ampidirina tokana ihany fa ahitanao activités maro be misokatra ho an'ny besinimaro isan'andro isan'andro ka tongava maro ary aza misalasala, piscine sy sy bypass. Hitantsika teo ny olana samihafa amin'ity asa ity. Ary inona kosa moa ny tombontsoa azo anaovanao an'ity asanao ity? Ho an'ahy manokana aloha izany dia ny fahitako an'ilay olona tena faly, afa-po nahazo an'ilay fiara dia tena tena zava-dehibe loatra ho anay, ho an'ahy indrindra indrindra satria Raha olona mieritreritra ny hividy fiara, matetika miasa saina hoe manahoana izany fiara occasion izany, fiara efa niasa. Mety hoe vao hiainga ilay fiara dia ho simba sanatrian'izany. Kanefa ny ahy, ato aminay izany dia manome toky tanteraka fa tena fiara tena vita voasedra ara-dalàna ary tena voajery amin'ny antsipiriany, voasolo izay zavatra tokony ho soloina satria misy pièces d'usure anatin'izany fiara izany. Izany hoe fiara efa nandeha izy io, na ny tsy hilaza afa-tsy ny kodiarany ary an, ohatra, na ny plaquette de frein, zavatra efa mila jerevana izany mialohan'ny hamarotana an'izany fiara izany. Ka izay no maha-certifié an'ilay izy, misy mpiara-miasa expert amina resaka qualité, expert amina resaka véhicule d'occasion izay mijery an'ireo fiara ireo ary manome manome ny heviny manokana amin'izay tokony ho hanatsarana an'ilay fiara mialohan'ny hamarotana azy any amin'ny mpanjifa. Raha toa ka mahaliana anao sy mety aminao mpijery moa ity asa ity, henoy kely moa ny fanontaniana manaraka, Inona ny fari-pahaizana ilaina mialoha nananaovana ity asa ity? Izy ity izany an, midina kely ho teny vahiny aho hoe importation. Importation izany an, tena mila fianarana tokoa izany fa tsy ny retraretra no afaka manao ny importation. Satria araka ny lazaiko teo misy calcul tsy maintsy atao, misy safidy, choix, ana partenaire maromaro manomboka hatrany amin'ny fournisseur ho'a hatrany amin'ny transporteur, transport maritime, hatrany amin'ny dedoinement, hatraty amin'ny transport terrestre, amin'ny maha matihananay moa ary anisan'ny valeur izay apetraka ato amin'ny orinasa hoe professionnalisme, dia tsy maintsy manaja an'izay hahafahana mahatafavoaka an'ireo fiara ireo ara-dalàna mba hamehezana ny fahafapoanareo ka hoy izy ianao hoe inona ilay fahalalana mila ananana dia ataoko hoe misy minimum na base na resaka importation, import export, transit et douane izay mila fantarina ary misy fahalalana koa amin'ny lafiny teknika. satria milona tanteraka anatina resaka mécanique isika izao an, resaka fiara ny amidy an, ary mila mahafantatra ny momba an'io moteur io an, mila mahafantatra ny momba an'ireo zavatra tokony efa misolo, zavatra tokony ho hatsaraina mialohan'ny hahafahana mivarotra an'izany fiara izany. Ahoana amin'ny ankapobeny ny fanafarana fiara sy ny fivarotana izany eto amintsika? Ny contexte ankehitriny dia azo lazaina hoe sarotra, sarotra satria betsaka ireo manafatra tsy ara-dalàna, manao vente tsisy traçabilité. Izay ny eto nefa dia manome toky anareo tanteraka fa ilay fiara izay amidinay eto dia misy traçabilité ny rehetra rehetra ary Ny contexte amin'ny ankapobeny dia mihamafy mihamafy satria ny olona mieritreritra hoe mora ilay asa, mieritreritra ny olona hoe be dia be ny tombom-barotra kanefa ny tsy dia izay loatra ilay izy raha ny tena, raha ny marina no jerevana satria zavatra kely fotsiny tsy fitandremana dia efa mahatonga fatiantoka be dia be ho anao izay manao an'ilay fanafarana an'ilay fiara. Maro dia maro nefa ireo olona izay efa. Manaradia anay a. Tsisy maharatsy anazy ny fifaninanana fa za zany mampirisika hoe aleo manao zavatra matianina satria ny ny fanomezana ny fahafaham-pony a no zava-dehibe. Inona ny dingana manahaka na fivoarana ataonao? Ny dingana manaraka dia ny manatsara hatrany ny tolotra izay efa omenay a. Ohatra zao ny pièce détachée. dia efa betsak maro ireo fiara izay efa mandeha midinay teto amin'ny orinasa ireo olona ireo dia mila manao ny entretien daholo ireo olona ireo ka anisan'izany fa ny perspective anay izany an dia hanitatra ny resaka service après vente ny pièces détachées Ao ihany koa ny hanatsarana ireo tolotra fiara izay hafaranay satria ireo fiara ireo izany raha marana fa me antitra izy ireo ary mila manafatra fiara vaovao, mila manafatra fiara karazany vaovao satria mila manaraka ny toetr'andro koa isika eto Madagasikara. Hamaranantsika ny fandaharana moa hafatra ho an'ireo tanora izay mikasa hanao an'ity asanao ity. Ny zavatra rehetra moa izany, ny asa rehetra izay atao, raha tiana ho lavorary dia tsy maintsy miainga amina fikarohana. Koa ho antsika tanora rehetra izay mikasa ny hanao an'izao asa izao dia mampirisika antsika izany tsy hitsahatra ny hanao fikarohana na fanavaozana, ohatra ny fikarohana ny filana na ny étude de besoin, fikarohana ny tsena, ny étude de marché. ny fikarohana ny fahefa-mividy na ny étude du pouvoir d'achat. Zava-dehibe ireo izany ho an'ity sehatry ny fiara occasion ity ary mampirisika anareo ihany koa izany ny tenako tena handeha amin'ny ara-dalàna, izany hoe manao manao ny asa izany matihanina. Izay ny hafatra kely ho anareo tanora izay tena hanao ity asa ity. Izay no azonay arosanareo anio. Ny famerenan'ity fandaharana ity moa dia amin'ny alakamisy ho avy izao amin'ny sivy ora maraina. Asa hafa, fanadihadiana hafa indray no harosonay aminareo afaka tapa-bolana. Veloma daholo.